Ur sirene gouliet gant ruchin he roued tailh. Un istoer kontet gant Stéphanie Guillaume da Iwan an Diberder e Porloeiz d'un dek a viz gouel Motchel mil nav c'hant trizek. Ur wer oa ur verriovank hag a oe plac'h. He gavas ur galant a rient Hag a lâras dezhi Plarivonk, dimeniet Me zo afer doar. Me 'm beus ur siren hag ez omp emañ beuren. Met seulement ne domp ket ni ninizin ha beus un œil afer doc'h d'un œil yaouank ober deus un ganeomp. Me emañ beuren am eus o eurus. Ne ya zo ne roet Ne c'hoed paeñ a zeu ne oe meurus an-div migant ma mamm beurenn hag a zo siren, d'un eur a grein-noz èl d'un eur a greizti, bez' zo daou zin kour ganeomp domcho gol-bell doc'h ur mor hag a ya da glar deur bandi gant va a zilzae da lakaat e-lec'h ma ma mamm beurenn. E-lec'h ema ema toub bitu meut simantet ha pare e oant er gêr din o vank ar oberoù labour e neuiañ deus he chuer hag e neuiañ 'ba ni wili ha din o vank mech afer d'ober.
Neuar, vez zo plac'h a brav, a ouzh pleujetein founat, ha mark a reut plac'h o vank

Kar ma mamm beure eus o siren. N'on chodik poent d'or ar siren. Eul araz un din vank deuil. Mi eo po dor an nouz pi dor an di. Ma mamm beure eus o me superieur. Eul araz ur verrio vank. Hag ur siren, i mamm beuren, i leuaz i teus petal. Hag eul araz deuil. Pi zo i preuzeg genor, ma fiorez? Un digne vank fel dom a awit pal forz. Me fio rez. E lâras ur siren. Lâret-on donet da gomz da rein. Ha ni vilai mar pleujaindain. Mar pleujaindain, hui eus imiain getoñ. Ha ma ne bleustchet, mirai fout anon. Ur siren e lâras di fio rez. Mar ded cho pell anv an ama, lâret toñ douned a-benn.
Ur verrieuvank zo aet lâret d'un digneuvank. Deit a gomz doc'h ma mamm beure en ur siren.
Me o selaou Ha Mia ar Rouleur. E respondas an dignovank. Hag un daou zen kour oe chomet o selaouet e roued tailh. Mechal petra madame ar Sirenia de la Réclan Neiz out furius un tamet Nei gare silevet a Julet Ar lor ventche du le cœur sirène E la rein it ur zeu dav. Hag un all o lâret ur jeule. Na boudikolenn ur penn-deuañ, dra-seurt a teu kelaouenn deomp. Verioù deus kalon vat. Met div a vir siren vet chom moaien d'honnez le benn doteiz.
Peu doa arriv un dignovank tal ur siren Bonjour, madame ur sirène.

Avei, Sirén, mar gellan out tapout, miret chom tra d'oc'h. Hag ur sirén a savas he divrec'h d'ur lui hag a lâras dezhañ Malheurus.
Poutcheu na buhi ma filhorez nag an daouzek a zougenain pa meur m'am buhi-mi. Me zo Sirén ha me zay a-benn-dor. Ha me warn a-euri zo dizañ dain. Tchet ur gir den yaouank

James treiñ den erbet n'eus aet mui er roued-mañ.
Stummailhon partiet ur gêr. Ha pedoù partiet ur gêr? Un daou zinkour oe e servij ur siren. Int a laras dezhi. Siren,

int a gleue int trouz e-tounet tal ar roued. Hag he filhorez a lâras. Ma beurin, glevot ho trouz ? Ma glev reiñ tonet hag a zo ar roñsed.
Oucheu afer a vous deun a lâras ur siren. En unan tireur an ama, mi a dobi rantourain ur roued ha din nir duelait cheut.
Da greñnoz 'c'h savet ur vangwer tro-tro d'ur oued. Ani n'hellet cheu pignain. Hag hi ne lâre. Ni eo da glapio cheu, barrenn a oar, ha ni rei un toull er vangwer. Ha ni daolei ur vangwer d'ar yaz, hag a zeu ni e yarne roñset ha tout.
Ur sirén a gleuas ur vagn e kouel d'ur yaz. Hi a lâras d'ur wenañ d'ur un daou wazh oa ganti.
Lakaout war peuder sailhad deur fresk àrnain ma vaint uheloc'h hag a zeu m'en em garg doc'hte. Un tachad mard on, me cheu deun doc'hte. Doani o devoù afer.
Int arriuas gou roñset. Hag Iwen daouzek a roñset. Ha int euias lerouer siren. Ha int laras deuiñ. Siren !
venner maounoz da vezañ ! Arrest ket daou zen yaouank ! E lâras ar siren.
Monsieur d'afer Dorden da meump divenn. Me zo kriv trawalc'h a dorrain-mi derchet a-benn. Ma foull zo lañv a zeur. Hag em un daou-zaorn out taolait ur yaz peubenañ didro. Peu de dur em gavet ken kriv, den erbet ne zait da benn dorain. He dapas ine hag o zaolas d'ur yaz ziàr o roñsed. Un dav zo veuañ a c'houlennas pardon gant ur siren, hag a lâras dezhi. Ne ret chet droug damp-ni, beche lâret gir deoc'h. Ned chetañ deus ar rased getoñ ha bet kollet o buhez abalamour dezho. Met siren, ni zo peur, mar doc'h koutañ da hum, ni chome ganeoc'h.
Me zo koutañ da aozenniñ vank.

N'hellan chom gounid er mor. Ker ur siren 'c'hellcho bevain en deur dous. Rummadoù ma vo en deur sall. Bremañ eo ar poar. Uilhai pevennañ didro daou ha daou. De glar deur sall de lokwit er lennion. Bemdez, venañ doroc'h e yay d'ober tro un aod. Ui e gavay pesked hag a vo biv war an dreen. Ha ui oa saïdain da zebain.

Siren, ne chomaint ket all-dor, ker peurwir en debrent 'peus ket kreiz, it eo mallon er-maez ha meurv. Hag ur siren a lâra-teuñ. Ouchet afer a vout eun, nag a vout rigort, me zoumit ken propel dor ha difeuchilor aveit dor. Mar garet chemit chutch, me ne garant chemit pesket. Tcherret bremañ da zebain ou meren, asam, gural. ha dorn-daol iver pemp. Ha lokeump immeubenañ da zebailh ma vesked immeuez. Ha ma vo tcheu kalon c'hwi diaes. Pe deu arriv da an daol, asambl e gamaraded? N'hellet cheu daebagn nag evet. En ur jule, tounnet da vout juen el ur mouched. Ha hin a laras da hoñ. Petra zo arriv ganeoc'h ?

Ma ni Wili a nen deus cheu d'e bot.
Ui ul lakait don àr an tan. E laras ur siren difi ovezh. Stur voutailhad hag eus ougenain amañ daouzek vlez zo, hag eus bouchonet mat ha den deus cheu ditouchet. Ui ul lakait don en ur vertizenn ur valeur a zaou vlankad lagot. Hag a zeu vout cheu pell anon i toune din dro. Ha pa welae dit Teizuel, c'hwi ez ae da gas ur respontailh.
Une eur goude en doe evet un tizhan, un din e vank grive. Hag ez oa te gas respont d'in ma beuren. Mar faotae war ur wer tizhen don? E laras ur siren deuiñ. Ar wer-mañ ne laka ket ken kriv anon, ker marse det din dro anon.
De grainoz stumailhon savet. Yon zo white remerciein ur sirène a oen tizan an do ivet. Yon laras deu'i. Merci sirène bou me sovet. Ouz tap droug ivouned de glarme vesket. I laras deu'on. Bremañ

e vo mall-monet d'anaout da glar chementr-aldain. Mi selaouait oc'h hor siren. Tout ur perl a retain, Mirai, na boud ivez retain koll mem buhez. Hag ur bennav m'en daolin, m'ou servijai.
Bremañ. Eul a raz ur siren. Mar mat kaouit d'ur fresk ha lakaat ur lenn d'ur ridek. Diuber d'ur fresk bemdi N'en deus ket ret eo-me. Me zo schwer er lenn-mañ. Ker n'hellan ket ober ar per a faotain. Un tammig emañ re vihan. Ha unan da an daou zignevant e respondas dezhi. Me zo me mason, ha meur braseuil. Ni eo lakaet en ur bailh bras hag a vo lakaet deur mor fraezh ganeoc'h abar. A-dreñv vein e vrasañ d'al lien. Hag àr-lerc'h Bivoenn-Ouez ha Potchomu Peunic'h nebeut. P'o doa echu ur lenn eo ma karget a-zeur sal hag eo ma kaset ur siren a-bar.
Peurgemenn a bleujadur 'm eus bremañ. E lâras ur siren. Ha peurgemenn Ion Imeuez, ker e-raok m'eo digez. A-wed-hor din yaouank ne weran-tu petra goubir. Miray doc'h ma fiorez da Zimiagn. Ker-wir zo un den yaouank hag a bleuch dain. O fiorez, Siren, da vout cheu afer doagn. Hag ur siren a respondas. Dait cheu da ni e neptain. Ur fiorez a oa juiv ha koutant da gavout ur galant. Ch'temaint dimeet. Hag ur siren a lâras dezhi. Graet hiziv ur preud mat. Ur reupad bras a ui a gasay div zaol e-tal ur lenn. Meunañ a bep tu dain ha membo pleujadur dout chulet e tebain hag ivet. Peudoù kaset en div zaol ha ne vank ket cheu nitra àrne, ur sirén a fouetas e daou zorn hag hi a oare. Mirador mem benor, mem bugale. Mi vivaay eurus e peur hag he tranchilite. Poedimiet he filhorez, he raz eur a garganteu. Ne venan teu di chom tun de chom amañ. Tcheret pelloc'h an ama. Ker amañ ne wilet teu din ha din ou tcheul-tcheut. Ged un eur hag un argant eur andor, wie la imounet dur vrou e ler i plojai dor.
Stum in partiet. Il a raz kernavou He gwazhailh dimp beure-n. Hag ur sirene a lâras dezhe. Ne van ket teu da zonet da man Juliet. Me faut tailh tout pemp miz. Di a oe di. Ker ma ver un di ar laor, ne raint teu mem ben ar dor. Ur miz ketañ, en eus out daet un di just di a oe di, da wilat ur sirene imam beure-n. Un eilvet miz, un devvet miz, int arrivas tri di da vat, hag e oe ar sirene iveau-heul. A oe chome an tri gwaz disuignen. P'he doe julet he filhorez hag he gwaz, hi a lâras teue.
Chulet hag ur paz. Ne venantche mui out chulet. Mui ouzh manket out teuver. Bremañ, tulet eo lec'h mard-a-wechoù. 'm eus graet trawal a-eur a gargan doc'h. Hag un tri din zo amañ e vo tout awete. Hag int eur-me bremañ e-lec'h ur bleujailh ganeoc'h. Dizhañ ur wen skav. Ha pa voui blav, 'm eus tud vat. Ui o zroc'hai a baka daou. Ha ui o lakay az Kourdaseet. Ha pa basay den malheurus ebet amañ, wir-ay bavertiz an de. Ha dor ar voutailh a zo amañ. Ui a lakay abar ha ui a sovay o buhez. Ha ma wech war marv, ne zeu.

Un deksev e peu lakaet he morfoz. Un div eo dimiad he filhorez, un dek dignevant eo er fest, hag un dek jo eo graet eus ebeint tal ur lenn. Hag un di ma din oaet tuit, he filhorez hag he gwaz, un dek dignevant